I tēnei rārangi ka aro tātou ki ngā tāone nui te utu i te ao nei, hei tā te rīpoata ā-tau a The Economist. Tuangahuru, Sydney, Australia. 30 piriona tāra te nui o ngā moni ka hua mai i ngā tūruhi ia tau, Nā ngā wāhi pēnei i te Sydney Opera House, pēnei i te nui o te utu e tae atu ai te tangata ki reira, e kore koe e tumeke ki te mōhio ko Sydney te tāone utu nui i Ahitereiria. Hei whakatauira ake, neke atu i te 100 tāra te utu mō ētahi tarau tāngari, waimarie he rawe te utu mahi Ka whakawhiwhia ki te hunga noho i reira. He nui hoki te utu hiko, koirā pea te take he neke atu i te 20 tāra te utu mō ngā tīkiti whare pikitia. Tuaiwa, Tel Aviv, Israel Ko Tel Aviv te tuarua ā-tokomaha nei o ngā tāone i Iharaira, engari koinei te tāone utu nui. Hei āwhiti atu, koinei te wāhi utu nui katoa i te Middle East. I peke te utu o te noho ki reira i te 34 ki ngā wāhi ngahuru i te rima tau. He pēnei anō te hoko motokā, ā, ko te hoko noa iho tērā. I te āhua hāereere, i pai ake a Tel Aviv i a New York mā te 79 pae hēneti. Ahakoa te utu, he nui ngā hua mō te hunga ka rata ki te hītori me te whakangahau. Tuawaru, Copenhagen, Denmark. I te rau tau tua ngahuru, he pā hī ika nā ngā Viking noa iho a Copenhagen. I ēnei rā, koinei tētahi o ngā tāone utu nui i Ūropi. Ko te haereere, te manaaki i a koe anō, me ngā mahi ngahau, ētahi o ngā take matua i nui ai te utu o te noho ki Copenhagen. Ahakoa te nui o ngā utu ka whakawhiwhia mō te mahi, he nui hoki te utu tāke. Tērā, tērā, e ai ki ngā kōrero ko te tāone matua o Denmark tētahi o ngā tino wāhi i te ao hei kāinga. E mārama ana nā te mātauranga, te pai o te hapori me te ātaahua o te taiao i pēnei ai. Tuawhitu, Seoul, South Korea. I roto i ngā tau ruarua nei, Kua tino piki te utu o te noho ki te Seoul Special Metropolitan City. I waenganui i te 2013 ki 2016, i piki te tāone nei i te tūranga 21 ki te 15. I te tau 2017, he nui rawa atu te utu o te hoko kai, ka nui ake i tā New York mā te 50 paeheneti. I tētahi haerenga noa iho nei, ka whakapaua e koe te 4,000 won mō te raihi mā, te 3,000 won mō ngā hēki 12, me te 9,000 won mō te miraka. He iti iho pea te utu o te puta atu ki te kai. Tuaono, Geneva, Switzerland. Tokomaha ngā tāngata e noho ana ki Geneva, te tāone i Switzerland. Ahakoa te pai o te utu me te iti o ngā tāke, me nui tō pēke moni e noho ai koe ki konei. Ko te utu o te inihua, ngā kai me ētahi atu ratonga te take. Kei waenganui i te 2,300 Swiss franc me te 3,500 te utu o te whare rūma rua, ka mutu, kāore anō kia kautehea te utu o ngā rawa. He nui hoki te utu o ngā kai ōrangaranga. E 15 Swiss franc te utu o te Big Mac. He nui te utu o te noho ki Geneva, heoi anō, mā te aha i te utu o te hiko? Tuari mā Oslo, Nōwei. Kei taumata kē atu te ōhanga o Oslo, te tāone matua o Nōwei. 980 ngā kamupene, 8,500 hoki ngā kaimahi i te rāngai moana noa iho. Kua waea ngā tangata whenua o Oslo ki ngā utu nui. Ka 12,000 krone te utu o tētahi whare rūma kotahi, pātata atu ki te tāone i a Marama. Hei āpiti atu, ka tata ki te 1,600 krone te utu o ngā rawa. He nui pea te utu o te Big Mac i Geneva, engari he 110 krone te utu o te McMeal i Oslo. Tuawhā, Hong Kong, China. Mena he nui te utu o tō Starbucks, he 35 tāra Hong Kong te utu o tētahi kapu tino i Hong Kong. Heoi, 50 tāra Hong Kong te utu o te pia, 150 tāra Hong Kong te utu o te pounamu waina. He nui te utu o ngā rawa i roto i ngā toa, engari he nui kē atu te utu o ngā whare. Ko Hong Kong te wāhi utu nui i te ao mō te hoko whare. 40 mano tāra Hong Kong te utu mō tētahi whare, rūma toru i te tāone i a Marama. Ahakoa tēnā, i te rua tekau tau kua hipa, nō Hong Kong te ōhanga māmā i te ao. Tuatoru, Zurich, Switzerland. Ahakoa te pai o te ōhanga me te noho ki Zurich, ko rātou tētahi wāhi utu nui i Ūropi. Ka whakataetae a Zurich me Geneva kia kite ko hea te wāhi nui, te wāhi utu nui hoki i Switzerland. Oro franc te utu o tētahi Karauna penehīni, ka whiti tekau mā rua francs i rō tēkehi mēnā koe ka mau i te ia o ngā waka. He utu tō te wā ki Zurich, mārama ana i te mea ko tētahi hauwhā o ngā tangata whenua kua whai mahi ki rō pēke, ki ngā tari haupūranga moni rānei. Tuarua, Paris, France. He maha ngā tohu rongonui i te tāone nui o Wī Wī pēnei i te Notre Dame Cathedral, te Louvre me te Eiffel Tower. He moemoeā nui pea te noho ki konei mō te nuinga. Ka tere huri tērā moemoeā hei moepapa i te taenga atu o te nama kāri taurewa. Nō te tau 2003, ko Paris tētahi o ngā tāone utu nui i te ao. He wāhi kikī ana i ngā wharekai nui, ngā hokomaha rahi me ngā wāhi tūruhi mīharo. Nā whai anō i nui ai te utu, ko te City of Light tēnei engari kaua mā te hunga utu nama hiko nui. Tuatahi, Singapore, Singapore. Nō ngā tau e rima kua hipa, ko Singapore te tāone utu nui i te ao. Ehara i te mea ka nui te utu o ngā mea katoa, he pai te utu o te hauora me ngā rawa kāinga, engari he nui te utu o te hoko motokā. He 120,000 tāra Singapore e utu o tētahi Volkswagen Golf hou. E haere ai te motokā rā, he waru tāra Singapore mā ia karona penehīni. Waihoki, kei taumata kē atu te utu o ngā kākahu i Singapore. He 127 tāra Singapore te utu o ētahi hū Nike. Taraiwa mai, oma mai rānei, he nui te utu.